F'din it-taħdita nixtieq nitkellem dwar roliet in-nanna Venut fl-Amerika, dwar l-ewwel kapitlu ta' dak ir-rumanz u beħsiebni niffoka speċifikament fuq il-kitba ta' Mam u fuq dak li hemm fis-silta li se niddiskuti. Però qabel ma Nasal għal dik l-analiżi ta' dak li qed jikteb Mamo fl-ewwel parti essenzjalment ta' dak l-ewwel kapitlu tar-rumanz tiegħu tal-1930-31. Nixtieq nagħmel preambolu, insomma, nixtieq nagħmel introduzzjoni li fiha nitkellem fuq kif se naffronta din din il-parti tar-romanz u b'mod ġenerali il-romanz li qed nitkellmu fuqu. Fil-ktib tiegħu eh, l-idea tal-letteratura, Oliver Friġiri jitkellem fuq id-dimensjoni storika u d-dimensjoni estetika u universali tax-xogħol letterarju. Fil-qosor, Friggieri jgħid illi il-test letterarju, meta jkun test letterarju tajjeb, għandu dimensjoni storika li ma jistax jaħrab minnha, imma għandu wkoll dimensjoni estetika li tmur lil hinn mill-persuna li qed tikteb ix-xogħol, miż-żmien li fih qed tikteb u anki mill-post li fih qed tikteb li huma kollha elementi li x-xogħol ma jistax jaħrab minnhom imma illi jista' jogħla 'l fuq minnhom. Dan huwa l-argument prinċipali ta' Oliver Friggieri. Issa, f'din it-taħdita nixtieq nuri kif ir-rumanz ta' Ġwann Mamo fil-waqt li huwa partikolarment marbut mal-mument storiku, mal-personalità tiegħu bħala kittieb u mal-Malta li qed jikteb fuqha x'għalkemm l-emigranti jmorru l-Amerika jmorru New York moħħhom essenzjalment jibqa' Malta u d-dinja tagħhom tibqa' dik ta' Malta. Xorta waħda r-rumanz jirnexxielu joffrilna elementi li joħduna lil hinn minn dik id-dimensjoni storika dejqa ħa ngħid hekk, marbuta ħafna ma' post, żmien u persuna partikolari. Se nkun qed nirreferi primarjament għax-xogħol li għamilna fl-edizzjoni tal-2013 ta' dan ir-rumanz li konna ppubblikajna mal-SKS ehm, meta ħriġna ir-rumanz fil-verżjoni din hija r-raba' edizzjoni essenzjalment verżjoni li hija kemm jista' jkun fidila lejn l-oriġinali ta' Mamo tal-1931. Ehm, pubblikazzjoni li tinkludi wkoll ktib eh, ibbażat fuq xogħol ta' Anton Kassar dwar il-personaġġi u uħut mill-ġrajiet u l-avvenimenti li jissemmew fir-romanz. U ktieb ieħor li li jiena editjajtu flimkien ma' Olivia Borg, dejjem ibbażat fuq ix-xogħol ta' Anton Cassar, li ħafna minn daw il-karattri li qed jikteb fuqhom, daw il-personaġġi storiċi li qed jikteb fuqhom, fil-fatt kien jafhom personalment, bħalma kien jaf personalment ngħidu aħna lil Alfred Ġerada, il-karikaturista. U bagħad hemm ktieb ieħor illi illi huwa il-ġabra tal-poeżiji ta' Mamo illi Annelies Vassallo fit-teżi tagħha tal-baċellerat kienet ġabrithom mill-gazzetti mir-rivisti eh, ta' żmien Mamo. Dawn huma l-erba' edizzjonijiet tar-rumanz ta' Mamo, dak li qed taraw huwa eh, dik li qed taraw hija l-edizzjoni tal-2013 li ħriġna aħna. Fl-1930 Mamo ħareġ ir-rumanz tiegħu fil-forma ta' faxxikli, fl-1971-72 il-gazzetta satirika tal-Partit Laburista li l-editur tagħha kien Lino Cassar kien ippubblika dan ir-rumanz mill-ġdid mal-gazzetta X-Xewka. U fl-1984, dik l-edizzjoni li studenti tal-ġenerazzjoni tiegħi trabbejna biha, l-Espress kien ippubblika verżjoni ta' dan ir-romanz eh, bil-ritratt ta' mara bidwija mill-imġar fuq il-qoxra ta' barra. Dan huwa ktib ta' personaġġi, tal-personaġġi li qed nitkellem fuqu. it-titlu mhuwiex il-personaġġi imma personaġġi għaliex il-ktieb minkejja li hu ktieb voluminuż speċi fih ħafna fi ħafna paġni, xorta waħda ma jirnexxilux jiddiskuti l-personaġġi kollha u speċjalment il-ġrajjiet kollha li storiċi li għamel riferiment għalihom Mamo fir-rumanz tiegħu. Għax dan huwa rumanz li huwa verament dokument ta' Malta ta' żmien u kif jgħidu stess fil-fatt fil-roman stess. U dawn huma il-poeżiji titlu meħud minn tħeġġiġa lil kittibin. Titlu meħud minn waħda mill-poeżiji ta' Mamo stess u din kienet ġabrithom eh, din il-ġabra kienet għamlita Annelies Vassallo, gradwata tad-Dipartiment tal-Malti fl-Università. Irrid ngħid li fis-sit tiegħi adriangrima.com jew .org it-tnejn jaħdmu. Hemm bosta studji li jitkellmu dwar xogħol ta' mama u issibuhom fil-paġna riċerka. U sibu wkoll però hemmhekk anki eh, bibliografija pjuttost estensiva tax-xogħlijiet kollha li nkitbu mill-istudjużi kollha dwar Mamo. Naturalment, għadhom qed jinkitbu numru ta' studji, jiġifieri din mhijiex bibliografija kompluta, sempliċement għax ix-xogħol fuq Mamo għadu għaddej. Ir-romanz, kemm ir-romanz u li tinanna vinut fl-Amerika kif kollu romanz li bleħ ta' Ġuże Orlando, dawn huma romanzi li naturalment it-tnejn inkitbu f'mumenti storiċi partikolari minn awturi b'ideoloġija politika partikolari u skont estetika letterarja pjuttost ġdida għal żmienhom. It-tnejn li huma jistqarru li ma jridux jiktbu bħalma kienu qed jiktbu r-rumanziera ta' żmienhom. U din hija stqarrija ċara ħafna tal-estetika tagħhom, qed jgħidulna bil-quddiem x'mhux se jagħmlu effettivament. Imma jgħidulna wkoll x'se jagħmlu, t-tnejn li huma jgħidulna li jridu jiktbu rumanzi illi jirrakkuntaw ir-realtà ta' Malta ta' żmienhom. Issa, naturalment, meta nitkellmu fuq realtà, ir-realtà hija dejjem suġġettiva, ġifieri ma tistax ma tkunx għax ir-realtà hija dejjem il-perspettiva ta' min qed jitkellem fuqha, ta' min qed jgħixha, ta' min qed jara u l-bqija. Għaldaqstant, mhux qed ngħidu li din hija realtà assoluta li din hija l-realtà perfetta li, li dan huwa qari jew din hija interpretazzjoni tar-realtà li hija korretta waqt li interpretazzjonijiet oħrajn mhumiex. Qed ngħidu li, li l-idea tagħhom ta' rumanz li jirrakkonta r-realtà jieħu l-forma li jażlu huma. Fil-fatt huma żewġ rumanzi. ta' Orlando u ta' Mamo, miktubin it-tnejn li huma bl-idea li jridu jirrakkuntaw ir-realtà ta' żmienhom. Imma fil-fatt huma żewġ rumanzi differenti ħafna, wieħed huwa rumanz satiriku, wieħed huwa rumanz li jinqeda bl-esaġerazzjoni, fost l-oħrajn biex jirrakkonta r-realtà, u l-ieħor huwa rumanz serju ħafna, kultant serju żejjed, li jagħtina idea ċara ħafna ta' x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin skont il-vuċi tan-narratur li huwa l-protagonista tar-rumanz, l-ibleh. u li jagħtina wkoll l-istejjer differenti ta' numru ta' karattri. Hemm ħafna xeb bejn dawn iż-żewġ romanzi imma hemm ukoll differenzi importanti ħafna. Forsi l-iktar differenza importanti hija li wieħed huwa rrakkontat minn vuċi li biex ngħidu hekk hija għalmenu fid-dera eh, vuċi eh, li mhijiex parti mir-romanz. Jiġifieri hija vuċi eterodieġetika ta' xi ħadd li fil-fatt mhux wieħed mill-karattri tar-romanz, imma li fim minnu lej il-bidu tar-romanz effettivament jidħol fi f'xena minnhom ma' Feliċu ma' Mari imma b'mod ġenerali huwa rumanz rrakkuntat minn narratur eterodieġetiku waqt li r-rumanz ta' Orlando huwa rumanz awtodieġetiku għaliex il-protagonista qed jirrakkonta hu stess l-istorja tar-rumanz minkejja li fil-fatt ir-rumanz huwa sensiela ta' stejjer, biex ngħidu hekk, sensiela ta' realtajiet li Orlando qiegħed flimkien f'dan ir-rumanz tiegħu tal-1948. Il-fatt li r-rumanz huwa li dawn żewġ rumanzi huma marbutin mal-istorja ta' żmienhom, mal-perjodu storiku li fih huma marbutin miegħu, mhuwiex uniku, ġifieri kull rumanz, kull kull xogħol letterarju huwa marbut ma' mal-persuna li qed tiktbu, maż-żmien li fih qed tiktbu u mal-post li fih qed tikteb dak ix-xogħol. Din hija xi ħaġa minn ewwel id-dinja, ġifieri din xi ħaġa li ebda xogħol ruman, ebda xogħol letterarju, ebda rumanz ma jista' jaħrab minnu. Però aħna għandna tendenza li din ir-rabta mal-mument storiku Nagħmluha biss fil-każ ta' dawn ir-rumanzi realisti, bħal ta' Mamo u ta' Orlando. Dan jidhirli li huwa essenzjalment żball, insomma, jiġifieri anki rumanz bħal Naċċ u Ellul ta' Ġużè Mosca Azzopardi huwa rumanz li huwa frott ta' żmienu li huwa frott tal-pajjiż li qed jinkiteb fih u u tal-awtur li qed jiktbu u l-ideat u l-ideoloġija tiegħu. Għalhekk fil-każ ta' kull xogħol letterarju rridu nqisu kif jgħid Friġġieni insomma fl-idea tal-letteratura, fil-każ ta' xogħol kull xogħol letterarju rridu nqisu dak il dik il-ħamrija insomma storika li fiha tikber il-kitba eh, li nkunu qed nistħarġu. U rridu nżommu wkoll f'moħħna u dimajnejna eh, il-fatt li il romanz inkiteb f'perjodu storiku differenti minn tagħna, imma aħna bil-forsi li naqrawh illum jien ma nistax ma naqrax ix-xogħol ta' mamu illum għax illum qed naqrah. Ġifieri bilfors irrid inqis id-distanza, bilfors irrid inqis il-qabża li hemm fi żminijiet illi fih qed jinkiteb ir-rumanz u qed jinqara r-rumanz. Anki jien stess li naqra r-rumanz ta' ta' Mamo. Bħala student, ma nafx, fl-1987 u bħala lettur illum, bħala xi ħadd li qara ħafna xogħlijiet letterarji oħrajn wara li jkun qara dak ta' Mamo, anki jien stess li qed naqra fi żminijiet differenti u f'fażijiet differenti ta' ħajti, se naqra dak ix-xogħol letterarju b'mod differenti. Hemm strateġiji narrattivi u tekniki letterarji li jibqgħu jitħaddmu minn żmien għal żmien. Fil-waqt li dimensjoni storika hija biex ngħid hekk fissa, l-istrateġiji narrattivi u tekniki letterarji jimxu minn żmien għal ieħor u sikwiet huma simili biex ngħidu hekk. Għalkemm naturalment anki anki it-tradizzjoni letterarja jew il-ħamrija letterarja li fiha ikun qed jinkiteb ix-xogħol mażmin tinbidel naturalment. Però hemm ċerti tekniki, pereżempju l-għażla tat-tip ta' narratur jew strateġiji illi fl-aħħar mill-aħħar tista' tibqa' tużhom Ikkun flima żmien tkun qed tikteb, ikun xi jkun iż-żmien li fih qed tikteb. Fil-każ ta' Mamo, il-vuċi li qed tirrakkonta hija vuċi importanti ħafna u kważi kważi nistgħu ngħidu li dik il-vuċi li għalmenu fil-puntatlu hija anonima, hija trasparenti, Fil-fatt, tista' tqisha bħala l-vuċi li hija l-protagonista tar-rumanz. Imma mbagħad hemm il-kwistjoni fundamentali tal-plot jew tan-nisġa tar-rumanz li fil-każ ta' ta' Mamo speċjalment hija kwistjoni importantissima għax Mamo jikteb rumanz li jidher qisu sensiela ta' xenetti jew ta' xeni jew ta' kummedji, kummedja waħda wara l-oħra, teatrin wieħed wara l-ieħor, imma fil-verità, kważi kważi mingħajr ma nindunaw, Mamo jkun qiegħed iħejjina għal tmiem li fil-fatt ma nkunux imħejjin għalih, li jissorprendina. Hemm ukoll tekniki letterarji bħat-ton, il-metafora, s-similitudni, djalogu, il-lingwaġġi differenti li juża Mamo. Dawn huma kollha tekniki u strateġiji li fil-fehma tiegħi jirrappreżentaw id-dimensjoni estetika tar-rumanz, dak li se jibqa' mir-rumanz meta twarrab, ħa ngħidu hekk, jew wara li tkun qist id-dimensjoni storika tiegħu. Ekku il daw żewġ romanzi ta' ta' Mamo u ta' Orlando, it-tnejn jibdew ħafna bid-djalogu, però nafu li djalogu fil-każ ta' Mamo huwa ferm iżjed ħaj, ferm iżjed spontanju, ferm iżjed eh, immedjat biex ngħidu hekk mid-djalogu kultant stilizzat, anzi sikwit stilizzat li juża Orlando, fis-sens li fil-każ ta' Mamo l-karattri qed jitkellmu ħafna drabi mingħajr ma jaħsbu wisq u allura jikxfu affarijiet fuqhom infushom li normalment fil-letteratura ta' dak iż-żmien ma, ma kienu jikxfu l-karattri. Jiena pereżempju in-nuqqas ta' ħsieb tagħhom, il-preġudizzji tagħhom, l-injoranza tagħhom, il-fatt li ma jafux, eċċetera. Fil-waqt li l-karattri ta' Orlando meta jitkellmu ħafna drabi qed jaqdu funzjoni illi jagħtihom l-awtur, l-awtur iridhom jgħidu ċerti affarijiet għax huma dawk l-affarijiet li jixtieq fl-aħħar mill-aħħar jgħid l-awtur. Fil-kas tal-karattri ta' mamu, l-karattri huma f'da sens speċi iktar liberi u ħafna drabi eh, jgħidu dak li jfett lilhom u li minn banda juri lill-qarrejja dak li Mamo qed jikkritika fis-soċjetà Maltija ta' żmienu. U mill-banda l-oħra qisu jieħdu r-riedni f'idejhom, ġifieri jaqbdu u jieħdu l-istorja f'idejhom mingħajr ma jħallu sa ċertu punt l-id insomma tal-awtur implikat tmexxihom, tikkontrollhom, tikkondizzjonhom. Wet mill-istudji li nistgħu nħarsu lejhom biex eh, niddiskutu kemm romanz ta' Orlando b'mod dirett kif ukoll romanz bħal dak ta' Mamo huwa l-istudju li kiteb Oliver Friggieri fl-1985 dwar l-iblaħ ta' Orlando Studju li jismu l-kuxjenza mnikta f'soċjetà aljenata. Hemmhekk friġir jgħid li bħal artisti l-oħra ehm, l-awturi jimbtu fiħdan kwadru storiku definit u l-kitba tagħhom tirrifletti dan l-isfond. Mamo, il-kitba ta' Mamo u x-xogħol ta' Mamo jirrifletti żmienu u l-istess fil-każ ta' Orlando. Imma l-awturi li jistgħu jirriflettu żmienhom ukoll billi jmorru kontra l-estetika ta' żmienhom, kif jippruvaw jagħmlu dawn iż-żewġ awturi. Kif konna tgħidu din il-kontestwalizzazzjoni storika, soċjali, ideoloġika, letterarja, ma toġ biss għal-romanzi realisti, għax nistaw narawa u kol din il-kontestwalizzazzjoni, jew jeħtieġ li namlu għaw kol din il-kontestwalizzazzjoni meta niġu għall-awturi romantiċi. Għax kultant l-awturi romantiċi Maltin għandna l-ħabta li nitkellmu fuqhom bħala dawk li huma fl-aħħar mill-aħħar l-ħna li waslu il-mit nazzjonali Malti li bnew huma stess li jittrażmettu din il-mitoloġija nazzjonali eh, romantika ta' żmienhom. Imma anki dawk ir-rumanzi naturalment jirriflettu l-ideat tal-awturi li qed jiktbu il-Malta li qed jiktbu fiha, anki jekk mhux qed jiktbu fuq il-Malta ta' żmienhom. Bħalma jiġri fil-każ ta' Nazju Wellu l-1909, rumanz ta' l-itwal rumanz ta' Ġużè Muscat Zoppardi. Għax ebda xogħol mhu maqtugħ mill-ħamrija li fiha nibet u mill-ideoloġija tal-awtur jew tal-awtriċi li kitbitu. Dan huwa Nazju Ellu, din hija waħda mill-edizzjonijiet ta' Nazju Ellu meta taqra dat tip ta' kummenti min-naħa ta' tan-narratur li suppost huwa eterodieġetiku, fis-sens huwa eterodieġetiku, ma suppost mhux qed jgħaddi ġudizzji fuq dak li qed jiġri fir-romanz. Ma fil-verità, f'kummenti bħal dawn naraw mill-ewwel li dan in-narratur li mhuwiex wieħed mill-karattri fil-fatt qiegħed jgħaddi ġudizzji fuq dak li qed jirrakkonta. Araw pereżempju l-mod kif jiddeskrivi l-Franċiżi qed nitkellmu fuq rumanz ambjentat fi żmien il-ħakma tal-Franċiżi f'Malta. Dawk il-Franċiżi il-kefrin bla kmant u bla mistħija bħal qtajja klieb maħruba jgħidilna ir-rumanz. jitkellem fuq il-bejta tagħhom bħal kieku dawn huma eh, xi tip ta' bejjem feroċi li għandhom il-bejta u l-bqija. Il-kelma bejta u hekk għandha konnotazzjonijiet profondament negattivi. Ġviri, xirrit ngħid, irrid ngħid Hawnhekk tinkixef sew l-ideoloġija ta' Nazju, mhux ta' Nazju għallu, skużawni, tinkixef sew eh, l-ideoloġija ta' Ġużè Muscat Zopardi li qed jikteb. Il-fatt li hu qed jirrappreżenta lil Franċiżi f'dawl verament negattiv. U dan jirrappreżenta eh, idea partikolari, seta, seta kellu idea differenti tal-Franċiżi, seta ħares lejn il-Franċiżi bħala dawk li kienu jirrappreżentaw il-ftuħ tal-moħħ l-idea interessanti dwar dwar bosta elementi tal-ħajja tagħna. Imma hekk Muska Ċoppardi jażel li jagħtina perspettiva negattiva ħafna eh, tal-Franċiżi u jippreżenta bħal kiku hija verità sagrosanta, speċi assoluta, mhux opinjoni. Fil-fatt hija opinjoni, fil-fatt hija verament suġġettiva. F'dik id-daħla, f'dak il-kumment ta' Friġieri dwar Orlando, jgħidek biex ir-romanz jibqa' jgħix b'fejda għal żmenijiet oħra, irid jinsab jinsab jinstab fih il-kontenut spiritwali usa' universali li jżommu ħaj fih innifsu u jagħtih tifsira li tgħix waħedha. Mela din hija biex ngħidlek definizzjoni ta' friġġieri ta' dik id-dimensjoni estetika jew universali li bdejna t-taħdita biha. Ġifieri qed jgħid isma' hemm Dawk l-elementi tar-rumanz li huma marbutin ma' żmienhom, hemm ukoll dawk l-elementi tar-rumanz li jibqgħu jgħixu b'fejda għal żminijiet oħra. Jien m'iniex konvint li tista' tista' tagħti tifsira li tgħix waħedha lir-rumanz, jiġifieri li tista' wara li tkun qista tinjora d-dimensjoni storika bħal li kieku kważi kważi ma teżistix, għax dik id-dimensjoni storika naħseb li tibqa' marbuta sfiq b'mod fundamentali mar-rumanz. Imma jinteressani iżjed il-punt l-ieħor, ġifieri li hawnhekk Friccieri b'din il- B'din l-istqarrija tipika ħafna tal-mod kif jikteb ix-xogħlijiet kritiċi tiegħu, jiddefinixxi essenzjalment id-dimensjoni estetika jew universali, dak li jibqa' jgħix b'fejda għal żminijiet oħra. Naħseb li definizzjoni verament sabiħa f'das-sens. Parentesi oħra żgħira qabel ma nibda niddiskuti l-ewwel silta mill l-ewwel kapitlu, l-ewwel parti mill-ewwel kapitlu tar-romanz ta' Ġwan Mamo u li tena Navinus fl-Amerika, hija riflessjoni fuq ir-realiżmu. Għaliex eh, ir-realiżmu mhuwiex rakkont tar-realtà li huwa oġġettivament iktar korrett minn dak ta' tipi oħrajn ta' kitba. Il-letteratura realista wkoll hija interpretazzjoni tar-realtà fl-aħħar mill-aħħar, skont tip ta' kitba, skont estetika, skont idea ta' x'suppost tagħmel il-letteratura, bħalma teżisti estetika f'movimenti oħrajn letterarji bħar-Romantiċiżmu. bħal ma nafx bħal eh, realizmu maġiku u, u ideat oħrajn, ideoloġiji oħrajn ta' xi tkun letteratura tajba jew kif tista' tikteb il-letteratura. Dan nistgħu naraw billi nħarsu pereżempju lejn xogħol ta' Emil Zola. il-kittieb naturalista jew realista tat-tieni nofs tas-seklu dsatax fi Franza li kiteb numru ta' rumanzi li nistgħu nqisuhom bħala punt ta' riferiment għar-realiżmu Ewropew. F'rumanz bħal Ġerminal, Emile Zola jippreżenta ritratt kemm jista' jkun oġġettiv fil-fehma tiegħu tal-ħajja ta' numru ta' ħaddiema tal-minjieri fin-naħa ta' fuq ta' Franza. Wieħed mill-modi li juża biex ikun kemm jista' jkun oġġettiv skont l-estetika realista tiegħu Huwa billi n-narratur tiegħu ma jikkummentax fuq il-ġrajjiet li qed jitkellem fuqhom. In-narratur jipprova jippreżenta l-fatti u mbagħad iħalli lilna l-qarrejja niddeċiedu kif ninterpretaw dawk il-fatti, x'pożizzjoni nieħdu quddiem dawk il-fatti. U allura waħedna biex ngħid hekk, nieħduha kontra s-sidien inġusti ta' dawn il-minjieri, waħedna noħduha kontra sistema ekonomika li taħqad lil dawk in-nies, dawk il-ħaddiema komuni li fl-aħħar mill-aħħar huma s-sies ta' dik is-sistema ekonomika, ta' dak is-suċċess ekonomiku. ta' dik il-kreazzjoni, l-ħolqien tal-ġid. Imma dan Zola jipprova jagħmlu mingħajr ma joqgħod jippritkanna hu, jgħidilna hu kif għandna ninterpretaw l-istorja. Il-ġrajjiet li qed jirrakkonta, il-karattri, l-inċidenti li jinqalgħu u l-bqija. Issa dan ma tantx huwa tipiku tal-letteratura tagħna. Anki l-kittieba realisti tagħna ħafna drabi jħossu l-ħtieġa li jgħidulna huma kif għandna ninterpretaw aħna l-qarrejja l-istorja li qed jirrakkuntawlna. U dan ċertament huwa l-każ ta' Little None of North America li ħafna drabi fl-aħħar ta' kull kapitlu Jagħtina biex ngħid hekk it-tagħlima jgħidilna isma' rajtu x'ġara araw kif għandkom eh, tiġġudikaw dak li ġara. Araw kemm kemm pereżempju araw kemm in-nuqqas ta' tagħlim, in-nuqqas ta' skola ħalla lil Maltin lura. U jiġri wkoll fil-kas ta' romanz ta' Ġuże Orlando illi fih il-narratur li huwa l-protagonista, dan l-ibleħ bla isem, kontinwament fil-fatt jatina l-ġudizzju morali u politiku tiegħu fuq dak li jkun jgħat jirrakkonta. Ġveri f'dan is-sens, daw żewġ romanzi Maltin ċertament mhumiex realisti. Il-konklużjoni tagħna se tkun illi fil-fatt hemm tipi differenti ta' realizmu, ċertament fil-letteratura tagħna. Forsi dak li joqrob li żjed lejn l-idea kontinentali, l-idea Ewropea ta' realizmu, fil-fatt huwa r-romanzier Giuseppe Kuti li jiġi wara din il-ġenerazzjoni ta' bejn iż-żewġ eh, gwerer, il-ġenerazzjoni ta' Orlando Marx u Ġwan Mamo u anki kittiba oħrajn. Anki per eżempju l-fatt li il-romanzi ta' Ozola ma' romanzi profondament serji, ġifiri mem ebda lokal għall-umorizmu, għall-sarkazmu, għall-teatralità, eh, għal-kommedja kważi illi naraw fil-romanz ta' Ġwan Mamo. F'da sens, l-azla ta' Mamo illi il-narratur isir pratikament il-protagonista ta' romanzi hija għażla profondament mhux realista. Kemm Amo u kemm Orlando juru disprezz lejn il-lingwaġġ letterarju dominanti ta' żmienhom u jagħmlu parodija tiegħu t-tnejn li huma. Orlando fid-daħla tiegħu jgħid, fid-daħla romanz li blaħ jgħid, Daż-żmien lanqas il-baħna ma jrid jieqaf aktar bit-tħarrif l-għerien tal-fatati jew l-imħabba ta' malanni hawnhekk qed jikkrea ismijiet ta' rumanzi tal-faxxikli biex iwaqqagħhom għaċ-ċajt insomma essenzjalment biex jiżżufjetta bihom. Speċi spiċċa żmien li noqogħdu nirrakkuntaw il-ħrejjef qed jgħid irridu nirrakkuntaw ir-realtà u r-realtà li jirrakkonta Orlando bħal dik tar-realisti Ewropej hija ħafna drabi r-realtà tan-nies komuni, realtà mwera tan-nies komuni, realtà mwera ta' tax-xogħol tal-id. tal-għejxien fi djar li mhumiex diċenti, tad-disprezz li jiffaċċjaw kuljum fil-ħajja tagħhom u l-bqija. Malta ta' Orlando jgħid Friġġieri, bħal ta' Ġwann Mamo u Fulitirna Navinus fl-Amerika, hija diġà soċjetà ta' klassijiet differenti, Analiżi li waqt li tinħass ukoll fix-xogħlijiet romantiċi ta' qabel fihom fir-romanzi fir-romanzi eh, romantiċi eh, din id-differenza bejn klassijiet hi mġemba skopijiet ta' analiżi bejn il-ħakkiema u l-maħkumin. Li anki fit-taħt tliet sadniet għandek klassijiet differenti, għandek il-nobli, għandek il-Alessandro Abela u għandek il-bdiewa komuni għal-mi Paolina fqar, bdiewa fqar, marġinalizzati biex ngħidlek. Imma peress li l-estetika, l-ideoloġija ta' romantiċi kienet differenti minn dawk ta' realisti, din id-differenza bejn klassi differenti mhijiex waħda mit-temi ewlenin, jew waħda mill-preokkupazzjonijiet ewlenin tar-romanz, imma hija element li Aquilina jispiċċa jużah biex juri l-għaqda tal-kotra Maltija, il-bini ta' ġemgħa nazzjonali ta' kotra nazzjonali ta' komunità nazzjonali ġdida li fiha d-distinzjonijiet bejn nobbli, f'dal-każ Alessandru u Pawlina l-bdiewa, jgħożfru biex tinbena l-familja nazzjonali l-ġdida. Fil-każ tar-rumanz ta' Mamo, dawn id-differenzi soċjali, dawn id-differenzi bejn il-klassijiet soċjali, huma diskussi u huma wkoll problematizzati, problematizzawhom daw l-awturi. Tajjeb din tkellimna fuqha it-tip ta' rakkontar, it-tip ta' narrazzjoni. Tajb, għawek friġili għet jitkellem fuq il-realizmu. Bħal Ġwan Mamo qablu, Ġuże Orlando jiddikjara l-vokazzjoni, l-missjoni didattika u politika tiegħu biex tressa maħluq lejn drawit tajba u riħ dawk li għandu ħżiena. Għawek il-kittib, ġviri Orlando. Orlando għet jiddikjara id-daħla tiegħu, illi din se tkun il-missjoni tiegħu, li jgħallem essenzjalment lill-qarrejja tiegħu, li jurihom ir-realtà biex huma jkunu jistgħu jitgħallmu mill-iżbalji li għamlu. La qegħdin fuq din l-islajd li fiha hemm isem Ġwann Mamu miktub, kumment ta' malajr fuq din id-diskrepanza bejn il-mod kif ktibt Ġwann Mamo qabel il-mod kif qed nikteb l-isem Ġwann Mamo hawnhekk. Fl-ewwel każ kont qed nikkwota l-kitba ta' Friġġieri li dejjem kiteb isem Ġwann Mamo bil-ġewwe, waqt li hawnhekk qed nikteb isem Ġwann Mamo kif kien jiktbu jew kif kitbu hu fost l-oħrajn fir-rumanz tiegħu. Iktar tard wara dan ir-rumanz, il-pubblikazzjoni ta' dan ir-rumanz, kiteb ismu benna waħda, imma il-punt jibqa' li ma morid b'mod ċar ħafna ried jikteb ismu għala Spanjola biex ngħidu hekk, u probabbilment din hija riżultat din l-għażla hija riżultat tal-ammirazzjoni kbira li kellu lejn il-kittieb Spanjol Cervantes, l-awtur ta' Dun Quixote, kif ittraduċih Paolo Montebello. Ġwann Mamo li l-mudell letterarju ewlieni tiegħu huwa Cervantes, dak l-awtur li qed iwaqqa' għaċ-ċajt, qed jagħmel parodija tal-awturi u r-rumanzi kavalleriski ta' żmienu, awturi li ma ridux jirrakkuntaw, biex nużaw il-frażi ta' Mamo, il-veru, waqt li hu mhux ħrejjef ried jirrakkonta imma ried jirrakkonta r-realtà ta' żmienu. U għalhekk Mamo jimxi biex ngħidlek f'dan l-aspett jimxi fuq il-passi ta' Cervantes kif jgħid hu stess fid-daħla għar-rumanz. Naturalment din l-insistenza fuq it-tagħlima, fuq id-didattiku, fuq l-element didattiku li naraw fuq Orlando manki f'Mamo qablu. Eh, għandek għandek l-aspett ta' għandek l-aspett ta' l-ironija. Naħseb li daw qed nihom ukoll. Hawnhekk qed nirreferu għal għal Orlando, ton moralista u anki konservattiv tiegħu, pereżempju l-kritika tiegħu li kienet sa ċertu punt anki tipika tal-kritika li kont issib fil-gazzetti ta' dak iż-żmien. ma nafx lej il-politiċi, lej l-attitudni lej il-flus, lej xorb ehm, u l-bqija u ċerti drawit soċjali oħrajn illi Orlando jizom bħala inaċċettabbli, immorali. Mamo f'dan f'dan l-aspett ta' l-imġieba ta' nies fis-soċjetà, pereżempju l-imġieba lejn xulxin, ehm, huwa ferm inqas moralista minn min Orlando. Din hija ġabra tal-kapitli differenti ta' Orlando kif jagħmilha kif jiġborhom minn dawn il-kapitli differenti friġġieri fil-kumment kritiku tiegħu dwar l-iblah. Din hija il-tpinġija li Mamo qabbat lil Alfred Gerada jagħmillu għar-rumanz tiegħu u li tinnana Venus fl-Amerika, parentesi żgħira, nutaw li hawnhekk eh, fil-tpinġija tiegħu Alfred Ġerada jikteb Ġwan Benna waħda, imma fl-istess eh, pubblikazzjoni, fl-istess romanz, kull fej seta' mamo kiteb ismu doppja N, f'dan il-perjodu Hekk kien qed jikteb ismu. Ir-rumanz kien fih 59 kapitli, ħareġ jidhirli f'29 faxxiklu differenti, u ma' hu stess f'riklam li kien kiteb li narawh hawnhekk jispjega l-pubblikazzjoni tiegħu. Dan huwa volantin, kieku llum naħseb insejħulu flyer, jew sa ftit żmien ilu konna nsejħulu flyer, ma tantx għadek tara dat-tip ta' ħa ngħidlek riklami stampati, imma hawnhekk ukoll Mamo juri il-ħila tiegħu biex jikteb, il-ħila retorika tiegħu, il-mod innovattiv u avventurus kif dejjem jikteb. Dawk li xebgħu jaqraw għandhom jibdew jaqraw. qulitilna navinu t'l-Amerika u terġa' taqbadhom il-leblieba għall-qari. Huwa rumanz oriġinali u ideali, b'kitba wisq sabiħa miktub minni, Ġwann Mamo. Fejn oħrajn iraqduk, dan iqajmek. Qrawh qabel bil-miktub surmastrijiet kbar u oħrajn fosthom patrijiet, u qalu li hu uniku fi ġmielu u f'kitbietu. Innutaw illi meta kont qed nitkellem fuq id-dimensjoni storika, anki l-istorja tal-pubblikazzjoni tax-xogħol letterarju hija importanti, u hawnhekk Mamo jagħtina ċertu ħjiel dwar l-istorja tal-pubblikazzjoni tar-rumanz tiegħu, il-fatt li ħareġ f'faxxikli, il-fatt li hu minn ħarġa għall-oħra, minn faxxiklu għal ieħor li kien jitqassam bieb bieb. Ried iżomm lill-udjenza tiegħu, ried iżomm lill-udjenza tiegħu miegħu. Ried jinkoraġġihom bil-kitba tiegħu biex ikomplu jaqraw ix-xogħol, biex ikompli jbigħu, ikompli jbigħu għax Mamo dan iż-żmien kien qed jgħix fost l-oħrajn mill-kitba, mix-xogħol li għamel hu stess. U allura din għalih kienet, il-pubblikazzjoni tar-rumanz kienet kwistjoni anki ta' għajxien, għajxien għalih u għall-familja, il-familja tiegħu. Jiġifieri L-istorja tal-pubblikazzjoni tispjega, pereżempju, l-fatt li għandek sensiela ta' ġrajjiet, u jsejħilhom novelli, f'kitba oħra, qisek għandek sensiela ta' novelli. Però, Mamo xorta waħda jżomm quddiem għajnejh il-proġett kollu, speċi il-plot kollu, in-nisġa kollha tar-rumanz, mhumiex sensiela ta' Dawn mhumiex sensiela ta' ġrajjiet ta' novelli li mhumiex marbutin flimkien, le din hija storja waħda ma' imma din l-istorja waħda magħmula minn sensiela ta' ġrajjiet li kważi kważi tista' tirrakkunthom separatament imma jekk tirrakkunthom kollha flimkien jagħmlu ħafna iktar sens kollha flimkien. It-tieni ħaġa li rrid ngħid il-kburija ta' Mamol qed jgħid qed jgħid naturalment li tibih ġifieri li tifaħħar ix-xogħol tiegħu stess. Imma jfaħħru b'wiċċu minn quddiem miktub minni Ġwan Mamo speċi. U konxu ħafna tal-rwol tiegħu bħala kittieb u konxu ħafna tal-ħtieġa tiegħu li jħossu apprezzat u li jħossu aċċettat bħala kittieb, xi ħaġa li mhux dejjem ħassu, dejjem kienet jiġġieled kontra ambjent letterarju li ma tantx laqgħu naħseb jiena minħabba l-mod mhux tas-soltu kif kienet jikteb. Magħmol li pereżempju fil-antoloġija ta' proża Maltija tħalla totalment barra minn Aquilina. Antoloġija ta' proża Maltija ġiet ippubblikata fis-snin 70 eh, Aquilina, Ġuża Aquilina, dak iż-żmien professur tal-Malti u l-Università, għażel li jħalli barra lil Ġwan Mamu, ħalla barra wkoll il-Manuel Demek. Ċertament mhux għal raġunijiet letterari. Għalkemm probbilment għalih dawn iż-żewġ kittieba ma kinux jiktbu letteratura tajba minħabba fil-każ ta' Dimmek minħabba eh, dak li kienu jiktbu fuqu, dak li kien jikteb fuqu fil-każ ta' Mamo minħabba l-mod kif kien jikteb. Bil-vulgarità kollha tiegħu, bil-blanti klerikaliżmu, bil-kummenti kontinwi tiegħu fuq il-politika partiġjana ta' żmienu. Probabbilment daw kienu raġunijiet ewlenin ma speċjalment naħseb jiena l-antiklerikalizmu ta' tnejn li huma. Innutaw ukoll il-mod kreattiv li bih jikteb Mamo, l-ironija kontinwa tiegħu. Il-kummenti tiegħu, pereżempju, fuq l-awturi, fuq il-romanzi ta' żmielu li raqduk qed jgħid. Ir-romanz tiegħu naturalment iqajmek waqt li l-oħrajn iraqdu kien notaw ukoll il-ħakma tiegħu tal-Malti kemm hi kemm tidher din il-ħakma tiegħu tal-Malti l-leblieba għal qari. Innutaw ukoll il-mod kif qed jipprova jagħti awtorità l-rumanz tiegħu billi għajt li jisma qed jaqrawh l-għalliema li jisejħnu mawek sum rastrijiet, qed jirreferi għall għalliema u l-patrijiet. Ġviri, n-nista skola u n-nista knisja qed jaqrawh. nafu li kienu qed jaqrawh ir-reliġjużi dan ir-romanz, imma nafu wkoll li l-Knisja ma ħaditx gost bih, mhux biss minħabba l-antiklerikaliżmu ma minħabba il-kummenti immorali jew il-lingwa immorali li kienet jippreżenta. biex biex nifhmu ftit il-kuntest, fl-istess żmien Duncan kien qed jikteb poeżija bħal, 1934, qed jikteb poeżiji bħal L-Malta ta' lum u ta' għada li fihom jikkritika b'mod aħrax dik li hu li kien iqisha bħala l-immoralità li bdiet dieħla fil-Maltin. Biżżejjed ngħidu illi għar-Romantiċi r-raħal rurali magħluq konservattiv huwa l-mudell ta' Malta l-ġdida, waqt li għal Mamo l-mudell ta' Malta l-ġdida hija l-belt Ewropea, l-belt miftuħa, l-belt kosmopolita, l-belt metropoli kbira bl-infrastruttura tal-għaġeb tagħha, bl-avvanzi teknoloġiċi u l-bqija. Ġifieri dak kollu li għal Dunkarm, per eżempju, huwa sors għajn ta', ta, ta immoralità u ta' valuri eh, ħżiena għal mamu huwa sinjal ta' modernità, ta' avvanz, ta' avvanz fil-qasam edukattiv, fil-qasam tas saħħa fil-qasam tax xjenza u l-bqija. Hu mill-isbaħ li qatt dehru, qatt bħalu żgur ma qrajtu, qatt u qatt bli fih ma smajtu, taqrawh u terġgħu, fejn l-innaas itajrilkom floku d-daħq iġibilkom, u d-dmugħ iġelben u dwejjaq Alla m'għamilhom bil-praspar kbar li fih issibu minn ulied in-nanna li marru l-Amerki biex jimpalawhom u ġrawlhom frejjeġ u gażibi mill-kbar nett, mill-ħorox. Dik sentenza waħda. U dik hija eżempju ta' ta' sintassi verament idiosinkratika, verament partikolari ta' Mamo. Mamo jikteb sentenzi kif jidhirlu hu, anzi sentenzi li qatt ma jħalluk taqra bi kwietek, dejjem iħalluk biex nagħtik fuq ix-xwiek, dejjem iġegħluk taqra u terġa' taqra għax tinduna li s-sentenza qed tieħdok f'direzzjoni differenti minn dik li kont kont qed tistenna. U din hija karatteristika importanti tal-letteratura it-tajba, il-fatt li l-letteratura t-tajba dejjem tagħtik speċjalment fuq livell ta' lingwa, dak li ma tkunx qed tistenna. Dejjem tiddevja mill-lingwaġġ stabbilit, mill-lingwaġġ konvenzjonali, mill-lingwaġġ mistenni. U dan jagħmlu b'mod partikolari mamu fis-sintassi tiegħu. Is-sintassi tiegħu, il-mod kif jibni s-sentenza tiegħu, Dejjem iġegħlek tirrifletti fuq dak li qed tikteb. Qatt ma tista' taqra lil Mamo bil-kwiet. Dejjem iħallik fuq ix-xwiek. Dejjem iġegħlek titqabad mal-lingwa tiegħu. Innutaw pereżempju l-mod kif jikkrea kliem ġdid, jaqbad u jgħaqqad flimkien żewġ kelmiet, Alla m'għamilhom. Dak mhux żball, dik hija għażla ta' Mamo li se narawha ripetutament fir-rumanz tiegħu. Innutaw ukoll naturalment li Mamo qed jindirizza lill-qarrejja tiegħu individwalment. u jindirizza lill-qarrejja fis-singular għax irid iqanqalhom għax eh, irid ikellimhom wiċċ imweċċ biex ngħidlek. Eh, u kommenti ieħor dwar it-titlu u li tinnanna u li tinnanna li tfisser In-nies komuni, imma għaliex in-nanna, għaliex mhux ulied l-omm? Għaliex in-nanna tirrappreżenta l-antik. Venut huwa taqsira ta' Benvenuta, le? L-isem ġej mit-Taljan, imma l-iktar importanti in-nanna, dawn huma ulied in-nanna, dawn huma ulied il-passat. Wasal iż-żmien li l-maġġoranza tal-Maltin joħorġu mill-passat u jibdew jgħixu il-modernità tas-seklu 20 u għalhekk imorru New York u għalhekk il-falliment il-kbir tagħhom hu li dawn ulied il-passat isibu ruhom fl-iktar preżent attwali eh, fl-ikbar l-iktar preżent li jirrappreżenta il-progress fl-istorja tal-bnedmin u xorta eh, jażlu li jibqgħu jgħixu f'dak il-passat, fil-passat tagħhom f'Malta u fil-kultura illi mamu jirrappreżenta bħala arretrata li baqgħet lura. Naturalment hemm ukoll l-illużjonijiet ta' dawn il-karattri nisa naraw mill-ewwel fil-bidu tar-romanz daw il daw il l-emigranti Maltin bla skola, bla edukazzjoni, bla manjieri li mingħajrhom se jmorru l-Amerika u l-flus jibdew jimpalawhom bħalma kienu jaħsbu ħafna emigranti mhux biss Maltin. u ġrawlhom ħfrejjeġ u gażivi, gażibi mill-kbar net. Kelma gażiba se tkun waħda minn dawk il-kelmiet illi illi se, se juża kemm il-darba. Imma hemm ukoll innutaw il-ripetizzjoni tiegħu, il-mod kif sikwiet jikteb l-istess idea aktar minn darba, gazimbi mill-kbar nett, mill-ħorox. Ħafna drabi il-ripetizzjoni f'mamu fil-fatt hija intensifikazzjoni. U anki il-ħolqien ta' distanza bej il-kidba u l-att tal-kidba. Jrid jurina li hu konxju mill-mod kif qed jikteb, irid kontinwament ifakkarna li hu jaf li qed jikteb u jaf x'inhuma l-għażliet li qed jagħmel biex jikteb ir-rumanz tiegħu u jrid ipoġġi dawn l-għażliet stilistiċi tiegħu ideoloġiċi tiegħu kontinwament quddiem għajnejna. It-tieni parti ta' din eh, il-pubbliċità li kiteb Qari li jgħodd għal kulħadd, għaref u mhux, irġiel u nisa, għax irid ibigħ, imma għax veru jrid jipprova jolqot sezzjonijiet differenti tas-soċjetà Maltija. Ktieb li wara li joħroġ jiġi mfittex bil-flus it-tajba u ma jinsabx għax jinħataf u l-għadd maħsub. Ġifieri eh, mhux se jiġi jibqa' jiġi stampat u stampat mill-ġdid, speċi se jkollok numru stabbilit ta', ta kopji ta' dan ir-romanz u mhux se jsiru oħrajn. U din fil-faġrat kif, kif nafu minn min sorsi oħrajn, nafu li hekk ġara l-romanz inħataf u u mbagħad wara li nxtara kien diffiċli għal min ried kopji oħrajn biex isib. Joħroġ kull ġimgħa b'żewġ soldi mal-kunsinja, ġifieri meta meta iġbulek id-dar tħallas mill-ewwel, għal 16-il paġna x'għandek faxxiklu karta waħda kbira li mbagħad tinqasam f'sittax-il faċċata. Ikun fih xi xi erbgħin faxx jew faxxiklu, fil-fatt jidhirli li kien fih 29, ftit, ftit fis-sens tantu tajjeb li daw se jkunu ftit għalikom. Min jieħu l-ewwel irid jibqa' sat-tmiem tiegħu. Min irid min jixtri l-ewwel l-ewwel faxxiklu jrid jibqa' jixtri l-oħrajn. Niżżel ismek u l-indirizz, eċċetera. U mbagħad l-insistenza tiegħu wara issieħbu issa, issieħbu eh, fis-sens li kelm oħra li kienu jużaw dak iż-żmien kienet assoċja ruħek jew issoċja ruħek, ċe abbona ruħek fih. Ma jibdilkomx. Issieħbu issa hekk qed juża l-plural, tieni persuna plural, Ma nistampawx kopji żejda. L-Amerka ser imur bil-miet u jgħidu li veru hekk ġara. X'irid ikun? Issieħbu fil-mediċina ta' titjir in-nas, rumanz li qatt ma rajtu bħalu, żgur. Innutaw il-metafora tiegħu, dan rumanz se jkun mediċina li ttajjar in-nas. U nnutaw ukoll li hu jibqa' jinsisti li r-rumanz tiegħu se jkun rumanz differenti mir-rumanzi l-oħrajn kollha ta' żmienu. Din kienet għażla stilistika, estetika importanti ħafna li għamel Mamo. Raġuni oħra li dan huwa romanz importanti ħafna hija li huwa romanz li jitkellem fuq il-fenomenu straordinarju tal-immigrazzjoni Maltija illi illi ħakmet totalment is-soċjetà Maltija għal madwar 200 sena, seklu 19 u seklu 20. Nafu li l-Maltin eh, kienu għet jemigraw bil-massa, fil-massa, bil-gżus, bil-mijiet, bil-eluf essenzjalment, u wara ċertu, fi żmien ċertu żminijiet, f'ċerti żminijiet. U dan huwa fenomenu importantissimu fl-istorja tagħna, ma l-ħaġa inkredibbli li dan il-fenomenu tant importanti fl-istorja tagħna tal-emigrazzjoni huwa fenomenu li ftit li ġejn nitkellmu fuq, u ġifieri nitkellmu fuq kemm il-Maltin tal-Awstralja baqgħu jiklu l-pastizzi, fuq kemm il-Maltin tal-Kanada u l-Awstralja baqgħu eh, jiċċelebraw il-festi, naturalment din għażla għażla tagħhom imma il-kritika tiegħi hija lej il-fatt li aħna nibqgħu nħarsu lejhom mill-perspettiva tagħna kemm baqgħu bħalna U ftit li xejn irrakkontaw ir-realtajiet komplessi eh, tal-emigrazzjoni Maltija. Per eżempju, realtà li kellhom jiffaċċaw il-Maltin u li jikdbu fuqha u jitkellmu fuqha, per eżempju nies bħal Barry York, Eh, il-realtà ta' razzizmu, il-razzizmu li faċċaw il-Maltin, bħalma jiffaċċaw il-razzizmu ċerti barani f'Malta l-lum, jiffaċċaw ħafna razzizmu l-Maltin fi żmien meta marru lejn pajjiżi oħrajn, eh, speċjalment fil-pajjiżi anglofoni fejn jitkellmu bl-Ingliż. u kienu jqisuhom bħala suwed, kienu jqisuhom bħala barranin, kienu jqisuhom bħala dawk li invażuri li ġew jieħdu xogħol in-nies tal-post, eh, speċjalment fl-Awstralja, kif nafu mill-każ tal-vapur Gange. Jiġifieri, hawnhekk qed nitkellmu fuq eh, xieren ta' luf ta' migranti Maltin li marru lejn Bnadi differenti tad-dinja, speċjalment fis-seklu dsatax marru fil-Mediterran, mill-Lvant tal-Mediterran sa l-Alġerija, dik id-dawra kollha, il-Lvant u n-Nofsinhar tal-Mediterran, U mbagħad fil-pajjiżi Anglofoni mill-bidu tas-seklu 20 lil hawn. U r-rumanz ta' Mamo jirrakkonta din it-tieni mewġa kbira biex ngħidu hekk lej il-pajjiżi anglofoni għalkemm Mamo qatt ma mar eh, l-Amerika bħala immigrant, eh, marħuħ, nafu li marħuħ Ġużeppi, jena sebt il-vjaġġ ta' Ġużeppi lejn l-Amerika, naf li mar Detroit, naf għand minn mar ukoll, naf fuq li ma vapur kien u meta tela' Probabilment meta ġi lura Ġużeppi kif tirrakkonta Saturnina mar jiex għandhom u nimmaġina li rrakkonta ħafna lil Ġwan Mamu l-istorja tal-immigrazzjoni tiegħu fl-Amerika. Żgur li Mamo kien jisma' mingħand ħafna nies oħrajn għax kien hemm ħafna Maltin li jitilqu, kien hemm ħafna wkoll Maltin li jiġu lura mill-emigrazzjoni bħalma għamel Mamo stess meta mar li Xandra fl-1913 u fl-1920 fis-sajf tal-21 wara il-mewt traġika tal-mistħija ta' ta' Dimech abbandunat għal kollox f'sitwazzjoni verament inġusta. Mamu ġie lura u mbagħad baqa' Malta, baqa' jgħix Malta għalkemm siefer ħafna lejn l-Ewropa fis-snin ta' wara. Fost l-oħrajn anke meta kien qed jikteb dan ir-rumanz. Dan huwa prattikament l-uniku rumanz li jirrakkonta eh, esperjenza ta' immigrazzjoni ta', ta Maltin. Mamu li, li jiktab dan il-romanz imqareb u reverenti, speċi ma jħares lej wiċħat, ħlif lej wiċ l-Ingliżi, għatma kritika li l-Ingliżi, mamu kien filo Ingliż ħafna, kien jammira ħafna li l-Ingliżi u naħseb wieħed mill-isbaħ żminijiet ta' ħajtu mill-mod kif jitkellem fuq u kien dawk ix-xhur li qatta l-Ingilterra fl-1931 eh, meta kien Londra u prova jibda ħajja ġdida hemmhekk l-Ingilterra, Londra, anke billi jibda negozju tiegħu, eventwalment ġie lura u kompla jikteb ir-rumanz tiegħu. Imma Mamo li hu li hu wkoll Mamo tal-ħafna kontradizzjonijiet, il-Mamo li jaqbeż għad-drittijiet tal-Maltin ta' bla skola imma wkoll jikkritikahom bl-aħrax minħabba l-injoranza tagħhom, u r-rumanz huwa xhieda ċara ta' din il-kritika ħarxa ta' Mamo lejn il-Maltin ta' bla skola, il-Maltin ta' bla edukazzjoni. filwaqt li jikkritika wkoll bl-aħrax lil dawk li kellhom l-edukazzjoni u għażlu li ma jedukawx lil Maltin, il-maġġoranza tal-Maltin kienu bla edukazzjoni, bla skola. U din naħseb li tidħol kexxun speċi f'interpretazzjoni postkolonjalista eh, tal-romanz. Interpretazzjoni postkolonjalista li tfakkarna li ħafna drabi l-ikkolonizzati, minkejja l-inġustizzji li jsiru magħhom il-kolonizzaturi, fl-aħħar mill-aħħar ikollhom l-aspirazzjoni kbira, l-ħolma kbira li jsiru bħall-kolonizzaturi tagħhom għax jarawhom bħala bnedmin superjuri, bħala razza superjuri. Magħmulin qiegħda bl-iperboli, bil-melodrammatiċità, bis-satira, l-ironija, l-parodija, in-narratur li jindaħal, li jikkummenta l-ħin kollu imma anki jagħmel awtokritika, li jinqeda bil-karattri ċatti jew bil-karattru u bil-karattru idealizzat tiegħu, il-Filiċ tal-istorja. Felice li bħalikieku huwa il-mamo li xtaq jemigra u jibqa' barra fil-pajjiżi anglofoni avvanzati, f'dal-każ New York. L-użu tiegħu tad-djalett, anki r-relazzjoni kontradittorja tiegħu mad-djalett, id-djalett bħala element tal-kultura popolari li Mamo li lil Mamo jaffaxxinah u jistudjah u jikteb biex ngħidlek kważi xjentifikament fuqu f'waħda mill-footnotes li għandu fir-rumanz, imma djalett li hu jippreżentah ukoll bħala xhieda tan-nuqqas ta' skola, tal-injoranza, tan-nuqqas ta' avvanz tal-maġġoranza tas-soċjetà Maltija. Fil-verżjoni oriġinali tar-rumanz dik li ppubblika Mamo hemm il-kumment ta' numri numru ta' nies fl-aħħar tar-rumanz u aħna dawn irriproduċejnihom fil-verżjoni tal-2013. Araw il-kumment ta' Dun Karm Sajla, per eżempju, illi dak iż-żmien kien jaħdem il-biblioteka, innutaw illi Dun Karm jgħaddu kummenti li jinstemgħu patronizzanti, qegħdin nitqu tassew bil-qalb, oriġinali u gustuż, jgħidlu. Imma din tifhimha għaliex l-estetika ta' Dun Karm kienet opposta. Dun Karm li rrid jagħti dinjità lill-lingwa Maltija, dinjità nazzjonali, l-lingwa Maltija u mamu li li kien jammira lil Dun Karm skont il-kitbit tiegħu fil-gazzetti u fil-rivisti kif, kif ġabrithom Jessica Mikallef. Mamu li l-estetika tiegħu hija bil-maqrub mamu li jrid ikisser il-miti eh, ta' Malta arretrata li baqgħet lura li ma tridx titgħallem li ma tridx timmodernizza ruħha. U allura Dun Karmu u Mamo li għandhom ideat opposti, kontra xulxin, le? Ta' xanda tagħmel il-letteratura. Carmelo Mifsud Bonici, l-gross, missir l-ex-president ta' Malta, u għom Mifsud Bonici li qed jgħidlu ġa batmana naqra ġa missejtna daqsxejn, hej, jgħidlu. iżda ninkoraġġik billi ngħidlek li nissoċjalek, nabbonalek, nabbona ruħi għal ħames kopji oħra qed jgħidlu. Eh, għal ħams oħra naħseb irid jgħid għal ħames faxxikli oħra. Għax ħelu u miktub ta' so kif jikteb il-poplu, kif jitkellem il-poplu. Hawnhekk ukoll huwa jinnara bħala forsi mill-perspettiva ta' seklu 21, però Ġifieri l-perspettiva żbaljata forsi, imma kif narah jiena dan huwa wkoll kumment patronizzanti. Għax hawnhekk ukoll, u nafu dan mill-kitba letterarja ta' Carmelo Mifsud Bonnici stess, nafu wkoll li Mifsud Bonnici kellu estetika differenti minn ta' Mamo, estetika romantika, estetika nazzjonalista, filwaqt li Ġwann Mamo, u din hija kontradizzjoni oħra tiegħu, filwaqt li sa ċertu punt huwa nazzjonalista, fis-sens li huwa patriottiku sa ċertu punt, eh, jagħti prominenza u jagħti dinjità lill kultura Maltija fl-istess ħin jikkritika wkoll għax baqgħet lura. Ftit kummenti tal-aħħar qabel ma naqbad ir-rumanz l-ewwel kapitlu ta' rumanz innifsu Din hija t-tieni edizzjoni li qed taraw hawnhekk ta' rumanz li ħarġet mal-gazzetta satirika tal-Partit Laburista Xewka. Dawn huma siltiet mid-daħla ta' romanz, eh, mhux iffirmata ma naħseb li kitiba din id-daħla l-editur ta' dak iż-żmien li no kassar li meta kellimtu niftakar għal għafirlu ma setax jiftakar jekk kienx li kitiba jew min kitiba ma nissuspetta li hija li hija kitba ta' Lino Kassar. Ir-rumanz kien kiteb b'suċċess immens, qed jgħid fid-daħla hu hekk, immens, u l-kotba li kienu llegati minn dawk il-faxxikli llum huma rari ħafna. Ma kinitx ħaġa faċli għalina nakkwistaw kopja, qed jgħid min kiteb din id-daħla. L-ewwel nett għax il-ftit li baqa' ħadd ma jrid jitlaqgħu minn idejh u t-tieni nett ħafna minnhom kienu ntbagħtu lill-emigranti. Minkejja li Mamo ġie injorat prattikament mill-istabbiliment eh, kritiku letterarju u akkademiku għal prattikament 50 sena, ftit iktar minn 50 sena, sakemm Oliver Friġiri fl-84 ħareġ l-istudju tiegħu Ġwan Mawo l-kitib ta' riforma soċjali Minkejja li jiġi injorat speċi mill-istabbiliment eh, letterarju u akkademiku, ehm, xorta waħda l-qarja ta' Mamo qed jgħid eh, minn kiteb din id-daħla fix-xewka, eh, apprezza ħafna romanz u kien jisu bħala xogħol li ma titilux minn idejk speċi kollok kopja ma titlaqx minn idejk. U mbagħad hemm dan il-kumment fuq Mamo nnifsu bħala bniedem. Ġwan Mamo kien bniedem ta' għalih waħdu u ftit kien iħobb juri ruħu. Aktarx hawnhekk qed jikteb xi ħadd li jew jiftakar lil Mamo jew jaf nies li kienu jiftakru personalment lil Mamo. Il-ġenju tiegħu baqa' mhuwiex magħruf, iżda dawk li kienu jafuh kienu jammirawh ħafna u ħafna għall-ironija umoristika tiegħu. Diġà hawnhekk il-fatt li qed juża l-kelma ironija juri ċerta ammirazzjoni lejn dan l-awtur, għall-frażijiet u l-idjomi tiegħu kif ukoll għall-istil mexxej li bih li kien jikteb bih. Żewġ kummenti, il-kumment dwar il-personalità ta' Mahmud, il-bniedem li kien ta' għalih waħdu u ftit kien ħobb juri ruħu. Nafu li meta Mamo eh, miet fl-1941 damu ġumatej biex sabuħ, nasib kas pero għet nitkellmu fi żmien il-gwerra ma kas ftit partikolari u għaliex dam daqshekk biex instab fl-għelieqi ta' Wied Babu. Imma nnutaw ukoll il-fatt li eh, l-awtur hawnhekk jammira il-mod kif jikteb il-lingwa tiegħu, il-frażijiet u l-idjomi tiegħu, u mbagħad jitkellem ukoll fuq l-istil mexxej li kien jikteb bih. Sa din naħseb li hija stqarrija diskutibbli ħafna biex ma ngħid żbaljata, għaliex Mamo ma jiktibx b'mod b'mod mexxej fis-sens li n-narratur tiegħu mhux faċli biex taqra l-lingwa tiegħu propju minħabba dik is-sintassi mhux tas-soltu li juża. Però fl-istess ħin hemm ħafna dialogu fir-rumanz, hemm ħafna diskors dirett. U dak huwa verament mexxej, dak huwa verament eh, element ta' ta' teatru, ta' teatralità jew ta' teatri mexxej ħafna. U f'dak is-sens nifhem dan il-kumment dwar l-istil mexxej ta' Mamu u ta' dan ir-rumanz. Mid-daħla ta' Evarist Bartolo għal U Little Navnot fl-Amerika l-edizzjoni tal-84 li ħarġet mal biex ngħidlek fl-istess żmien tal-istudju ta' Oliver Friggieri, parti kbira miż-żmien li qed jikteb dwaru Mamo l-popolazzjoni Maltija ta' 'l fuq minn 21 sena kienet tlaħħaq madwar 114-il elf ruħ. Minnhom setgħu jivvutaw biss ftit inqas minn 9,000 raġel. Dawk eletti fil-Kunsill tal-Gvern kienu jirrappreżentaw lill-klassi ta' fuq biss. Din hija r-realtà li fiha kien qed jikteb Ġwann Mamo. Kontradizzjoni oħra li kellu jiffaċċja Mamo kienet illi qed jikteb kontra l-abbużi ta' dawk il-ftit li kienu privileġġjati fis-soċjetà li kienu fost oħrajn li kienu jafu jiktbu u jaqraw, imma dawn in-nies litterati kienu in-nies li setgħu jaqraw ir-rumanz fl-aħħar mill-aħħar. Veru kien ikollok, veru kien ikollok nies li mill-komunità ta' nies ħanajtek eh, li jaqalawa u jikluwa kienu eh, kienu kienu jafu jikbu jaqra u jinġabru madwarhom dawk li ma jafux jikbu jaqra biex jisimgħu il-qari tar-romanz bħal kieku qed jinġabru biex ngħidlek madwar ir-rediffusion jew madwar ir-radju. Imma l-maġġoranza tal-qarrejja ta' Mamo u dan nafuh mil-lista tal-abbonati li jagħtina fl-aħħar tar-rumanz tiegħu stess, kienu nies ta' skola, kienu professjonisti, kienu nies li kellhom ċerta pożizzjoni fis-soċjetà, li kellhom ċertu privileġġ. fis-soċjetà li kellhom ċertu kapital kulturali u soċjali u ekonomiku, m'hemmx dubju. Din hija wkoll sitwazzjoni diffiċli li kellu jiffaċċja magħmul li qed jikteb għal dawk li hu stess jikkritika fir-romanz. Waħda mix-xeni fir-romanz tantiċipa kważi kważi b'mod profetiku dak li se jiġri f'Malta fl-1933. Mela xena li tinkiteb fl-1930 li fiha Fra Pawl fi New York jaħraq il-kodba li għandhom dawn il-Maltin emigranti eh, fi New York dak il-ħruq speċi antiċipa il-kas ta' sedizzjoni li fih il-gvern kolonjali awtoritarju Ingliż permezz tal-gvern Malti ta' dak iż-żmien li kien gvern nazzjonalista u permezz tal-Ministru tal-Intern ta' dak iż-żmien li kien ta' dik is-sena li kien Carmelo Subbonici dak li għandna kemm semmejna ftit ilu l-gross jibat li l-pulizija jfittxu fid-djar ta' numru ta' eh, attivisti, kittieba, politiċi xellugin, fosthom fid-djar ta' Mamo u ta' Orlando. Lil Mamo ma jtelawx il-qorti, però lil Orlando jtelaw il-qorti u Orlando jispiċċa jqatta' xari ħabs minħabba il-kodba meqjusa bħala sedizzjużi fil-virgoletti illi sabulu f'daru. Ħafna drabi dawk li jkunu romanzi illum inqsuhom bħala romanzi importanti u li tistudjahom speċi l-iskola jew l-università. Dan huwa l-każ tas-sedizzjoni li qed nitkellem fuqu. Disa attivisti xellugin magħrufin eh, li f'Marzu ta' 33 spiċċaw eh, fiċċaw l fidjarhom eh, u f'Settembru mbagħad skużawni, ibbażata fuq fu, eh, liġi ta' sedizzjoni li, li ġiet ippubblikata f'Settembru ta' 32 ftit xhur qabel. Mamo kellu librerija vasta, però sfortunatament war li miet il-familja stax tagħmel mod ieħor biet il-kodba tiegħu biex tkun tista' tajjex li l-anfissa. Il-mara tiegħu Mari Karm kellha tagħmel eh, din il-ħaġa li tbih kollox. L-attivisti kienu nies bħal Ġużè Orlando, Ġwann Mamo, kien hemm Gino Moscazzo Oppardi, tifel tas-Senatur Nazzjonalista Ġużè Moscazzo Oppardi li rajna r-rumanz, biċċa mir-rumanz tiegħu Nazzjuwellu l-Qabel. Attivisti bħal Salvu Pulis, Carmelo Carabott, Sa qabel ma nibda nħars li romanz, eh, forsi ftit mistoqsijiet essenzjali li li nistaw, li tistaw tistaqsu intkom u taqraw parti minn dak l-ewwel kapitlu. Pereżempju dwar id-dimensjoni storika tar-romanz, din tidher fir-referimenti kontinwi għal dak li kien qed jiġri f'Malta ta' żmien Mamo. Kif kienet il-Malta li kien qed jikteb fuqha, fiha, fuqha u fiha Mamo u li tidher fir-rumanz? kif kif jidru kif huma kif huma rrappreżentati l-partiti politiċi, il-Knisja Kattolika, nuqqas tal-edukazzjoni ta' dawn in-nies, il-kultura popolari, il-festi, l-għana, il-lingwa, il-lingwi differenti li jintużaw fir-romanz, dialett tal-poplu, l-gazzetti. Kif għedna l-istorja tal-pubblikazzjoni ta' dan ir-rumanz, il-kontradizzjonijiet ta' Mamo, l-istorja personali mqanqla, l-akkużi ta' qtil, qerq, eċċentriċità, suppervja, puriżmu fil-lingwa, disprezz lejn in-nies bla skola, l-akkużi ta' qtil għaliex Mamo kien kellu jiskonta eh, sentenza ta' ħabs minħabba li prova joqtol bniedem ta' żewġ tiri meta kellu 19-il sena u spiċċa minn 20 sena spiċċa qatta' sitt snin il-ħabs. Dan wara li kien ħareġ mill-ħabs eh, Manuel Demek li huwa il-missier spiritwali għal-menu ta' tal-mamo fil-bidu tal- tal-karriera tiegħu tal-istorja tiegħu bħala kittieb. U allura relazzjoni komplikata ta' Ġwan Mamo mal-qarrejja tiegħu. Imma bagħad hemm ukoll id-dimensjoni estetika. Dan fil-fema tiegħi huwa l-aktar eh, aspett interessanti tar-romanz u allura x'jibqa' ta' fejda biex nużaw l-espressjoni ta' Prof. Friġġieri li ma jmut qatt f'dan ir-romanz. X'jagħmlu romanz li jibqa'? Għaliex sar xogħol ikoniku? Għaliex għandek awturi importanti illum f'Malta li jqisu lil Mamo bħala l-xempju, il-mudell tagħhom, il-punt ta' referiment tagħhom, mitt sena wara l-kitba ta' dan ir-rumanz? Jibqa' xogħol ikoniku minħabba l-mod kif jirrakkonta Mamo, minħabba dak li jagħmel bil-lingwa bħala awtur letterarju. Għandek l-influwenza ta' Cervantes, l-ironija u l-awtoironija, il-parodija tal-letteratura stabbilita, l-awtokuxjenza fin-narrazzjoni, in-narratur maħluq minn Mamo li jsemmi lil Mamo stess ħames darbiet. In-nisġa ta' rumanzi, tmiem sorprendenti, il-lingwaġġ figurattiv, is-sintassi, il-vokabolarju li jieħu mill-ħajja ta' kuljum, il-vokabolarju li jivvinta magħmu. Semmejna il-Cervantes u l-importanza ta' Cervantes għal Mamo, Jidher li ma kienx figura magħrufa biss minn Mamo għaliex fil-gazzetta Il-Kotra, organu uffiċjali tal-Partit tal-Ħaddiema, pereżempju kien hemm artikolett fuq Cervantes, Cervantes li huwa deskritt hawnhekk f'dawn iż-żewġ paragrafi. Ġifieri għandek gazzetta popolari bil-Malti illi tagħżel li tippreżenta bijografija qasira jew jew kumment qasir dwar Cervantes. Ġifieri Cervantes ma kienx awtur magħruf minn Mamo biss, imma anki għaru magħruf minn minn attivisti oħrajn, minn min letterati oħrajn, minn eh, politiċi oħrajn. Fit-taħdita li jmiss fit-tieni parti ta' din it-taħdita se nitkellem dwar l-ewwel l-ewwel kapitlu eh, l-ewwel parti tal-ewwel kapitlu ta' dan ir-romanz li tistgħu tisimgħuha moqrija f'recording li għamlet eh, direzzjoni somma tmexxija tal-MATSEC u li fih għandkom il-qari ta' kien iċ-ċikluna li għamil il-vuċi ta' narratur u Mark Lawrence zammit li għamil il-vuċi ta' dialogi, il-vuċijiet fi dialogi. Fit-taħdita li jmiss, jew fit-tieni parti ta' din it-taħdita, se nitkellem dwar dak l-ewwel kapitlu.